Kan ram uh, history zong hi tuanbia bantuk a kan chim khotu kan pa si i amah kut ah caan kan pek phot lai i cucun a bia hoih khan uh, caan kha uh, halawk ummi eh, kan man hal pah ti lai. Upatnak he uh, ka van sawm. Chirchun tuzani Hika hmun zongah nan sin i bia ka rak chim khawhnak hi Vaurong kanau le pawl nih khuasau velngeih in an ka sawm ve caah an cungah tampi kaa lawm i a rak kan ngai huam vemi nan dihlak cung zongah lunglawmhnak ka ngei. Sinain tuzan ka chim laimi hi keimah duh in chim si loin anmah nih an ka request mi kha a si lai caah nan lungkhan in a chim khawh lomi tampi a um lai. Tuanbia a si caah keimah i cherhchan ka lakmi le nanmah nih nan rak theih ciami aadan le a tlamtlin lonak a um ahcun Comment zongah khan rak kuah hna u law kan fonh hna lai i thil dik kan chuah lai tiah zumhnak ka ngei. Zeicah ka ti ahcun record ah chiah kan duh an ka ti caah kan hnulei kum nih kum thum lio ah khan ka rak chim cang i ka record kha ka thlau cang i atu tiang i tlamtling in ka hmu kho lo. Ka hmuh khawh tawk kha chim kaa zuam lai. Cun bia ka chim tik ahhin Hakha Thlantlang Matu ti kha a bia a sau caah hi lio hrawng tuanbia an rak ṭial lioah Thlantlang le Matu le Hakha cu an i khah dih ko caah khan Hakha tiah ka chim tikah khan Thlantlang le Matu nih ziah kannih nan khat na kan tel ve lo tiah lungum lo tein kan i khat dih ko timi ruahnak he rak ka pompiak u law ti kha an sutar bik ah nawl kaan duh hna. Kan chimmi hi a kaa ka khen lo sual ah kan chim duhmi, kan fonhtonh duhmi a tlangchuak cu ziah hlan lio hmanh ah hi tluk in kan pu le kan pa ca an thiam lo lio le mihrut sangati kan rak ruah lio hna hmanh ah hi tluk in an i daw i atu ah fimchan a si kan ti hnu ah kan lungput hi kauhter le Khrihfa zumhnak kan si tluk kan ti ah zeicah dah kan lungput hi ṭhat deuh ter loin nu ah kan i tawn rua dara maw tiah ka ruah caah kan biatlartar kan fon duhmi cu kan dihlak khin aa rualrem khomi kan si i rualrem khawh lonak ah zeinihdah a kan donh ti kha tuaktan cio usilaw rualremnak caah karlar chung usih ti duhnak in Tuzaan i kan bia chim duhmi hi si. Ka tampi ka lawm. I kan vut thawk ko lai. Laimi hi vanchiat kan ti lai maw, vanthat kan ti lai ti. Mirang ral an kai hlan tianghi zei pipa ral ngaingai khi kan tu bal in kan do bal lo. Kawl he zong kan i do bal lo. Kala he zong kan i do bal lo. Tuluk he zong kan i do bal lo. Kanmah um tein kan um i a ṭhatnak zong um i a ṭhat lonak zong um. A ṭhatnak cu kan khua le kan ram ah hnangam tein kan um. A ṭhat lonak cu Awi he pehtlaihnak kan ngeih lo tikah vawleicung nuncan lei in kan ṭhang lo. Chawleh chawrawlnak lei kan ngei lo. Kan ei khim ke rian kan ṭuan i cucun kan hna a ngam khim. Asinatein khattelei in vanchiat tiah mi tampi nih ruah awk in a um nain kei nih cun vanṭha cong a si ko rua tiah ka ruahmi cu mirang nih kawl bawi kha thongkhat le zariat le sawmriat le kum nga ah kawlram pumpuluk an lak tikah tlangcungmi zong kha kan penmi hna ram chungah i tel ve seh ti sawhsawh men khi si. Mah cucun a hun kan tuk ve i Laimi cu mah kan mit aa hram kan i thawk tiah ruahnak ka ngei. Kanmah hlan ahhin thlanglei mi, thlanglei Laitlang, rawn Lai pawl hi an rak ṭhangcho hmasa. Cucu annih kha kannih kan ram ah ca hmanh kan ngeih lo lio ah annih cu ca an ngei cang. Pathian biak an rak hngalh hlan in phungki sayaan ah ca a cawng khomi an rak cawng. Cu tikah cozah rian palek ralkap rian zong hi kanmah chaklei Laitlangmi hlan ah thlanglei Laitlangmi hi palek bawi zong an rak um cang. Hmasater bik kan Laimi lakah palek bawi a ṭuan hmasa bikmi a min cu Awm Ṭha tiah an ti i nelrawn lai a si. Pakuk khu ah palek bawi a rak ṭuan. Cupa cu an zoh tikah Nawl a ngai tuk i a fel tuk caah a Laimi hna hi tam deuh kan lak hna ah an ṭha ko lo maw tiah an ti. Asinain kannih Hakhalei cunglei Laimi an kan phak hlan ahhin pakhukhuk cun Camplet le Mindat he an i naih deuh caah mah hna kha auh an timh hna tikah mah lio caan ah khan annih hi arti litin in khua a rak sami an si tikah an litin mi a tluan lo paoh ahcun palek ralkap zong an ruah chuak ṭhan ko kan kal lai ti mi zong kal lo in an um ko i uk awk le pen awk ah an rak har ngaingai Mah tikah Lai ral kha a hung Lai ral a hung chuahlan deuh ahhin Hakhalei in palek an rak tla. Mirang nih a hun kan tuk dih hnu sawmriat, sawmkua le Thongkhat sarihah Sawmkua kum thum hrawngah hin Lai ral hi Lai palek hi an um cang tiah a lang. Mah cucu kan hmuh khawhnak cu zeitin ka si kan ti si ahcun India in Calcutta in Kawlram ah governor a ra lai tiah an ti tikah Laitlang hin palek le khuabawi le holhlet le minung sawmli le pakua hi Tidin, Falam, Hakha ti bantukin an i thawh i cu ahcun Palek an rak um cang. Palek pathum nih an rak zulh hna. I Hakha in palek a tla hmasami hi Thanhniar le Vanlei le Ralzing le Lianrua an rak si. Mah hna nih khan Rangoon tiang kil, ral kilvel in an rak zulh hna. Hi lio ahhin vuikhat tiangah hriam an tlaihter hna lo. A hung um i mah khan mah hna pawl kha chim ngai le nawl ngai te an um tikah aa an ti i palek cu tam deuh in an vun lak hna. Hi Mirang Lord ralbawipa nih a ṭial ning a si ahcun Atu ni nih kanmah Laimi sining hin nan mitthlam ah cuanter hlah u. Cu lio i palek a rak tlami hna hi biartheih in palek a rak tlami an si. Mah khakhan an biar cu an thlen hna. Tawhrolh le angti he zongdawh tein an hung um. Cucun an inn an lo. Remhnak ah Cu lioah India tangka thlakhat an thlahlawh i rupi pakul a rak si. Rupi fangkul cun an ṭuan i an um sia a rem ngaingai tikah khan a dang palek pawl zong kha ṭah an duh. Hi palek cu phun hnih in an chiah i phun khat cu khua ralvengtu atu i Mirang holh i kan chim ahcun umkap kan ti lai cu. Tumka thi le hriamtlai pale herh ahcun ral zong a doh ve ding ti kan an rak i thawk. Tikan an um mi vun lan ko si law lai ral kan phan. Zei ruang ah dah lai ral thawh kan ti si ahcun Mirang nih an i phak zawh lo tikah rasen An riahcaw an vaihlam, phortu le a kalpitu dingah Laitlang in minung a kuat an timh hna. An timh hna tikah tidim le falam le cu an i thawh. An i thawh i Tidim peng in sukte phun chung in zanil a sawm nga an kal. Tam hau in za sarih an kal. Sihzang in sawmriat le pathum an kal. I kumkhat an rau. Falam peng in min aa pemi hi zaruk hrawng an si nain a kalmi cu zathum lawnglawng an si i cucu Pu Thur Mung nih a rak hruai hna. I mah zawn ah hin vuikhatkak ka duhmi cu hi hna pawl ralkap an rak kir bakin Tidim le Falam le Hakha hi kan nun chan aa dang ngaite. Zeicah kan ti ahcun mah kha i a kalmi hna pawl kha seh thilri le motor kaa umtuning le zei le zei le kha an hmuh tikah Japan ral a dih cangka tein Tirphali Mirang nih an kaltakmi truck le zei vialte kha annih cu lak awk le tinco awk le sersiam awkah an theih colh i palak tein an i lak dih. Mahca kan tidim ka motor tampi an rak ngei. Kan nih hakhalei cu cawleng hmanh kan ngei rih lo. Cucun nelrawn ah annih cu um an thiam. Chawleh chawhawl kanmah hlan ah an thiam. Kanmah hlanah seh thilri an tawnghtham, khatikhan kan nun aa dang. Nihin kannih kan fa kan nau hna zong hi saduh ka thahmi cu ramleng ah kan chuah hin atu ah hin kan sifah zun nih khan a kan zunh tuk rua a tam deuh cu tangka kual lawng te ah kan i nam chan hi tangka zong cu a biapi taktak ve. Asinain tangka nih miphun ṭhanchonak hi dikthliar in a hruai ko lo. Miphun rampi hi tangka a ngeimi nih an cawiler ti hi a har ngaite. Tangka ngeih cu a ṭha ko nain pumpak thilri a si. Na hman ahcun a dih lai. Na lehthal ahcun a karh lai. Na ṭhut sawsawh ko ahcun zeihmanh santlai lo. Sinain fimnak a cawngmi hna cu an hman deuhdeuh, an fim deuhdeuh, midang zong an cawisan deuhdeuh hna, an fim deuhdeuh, an ṭhang deuhdeuh, an fim cang hnu ahcun tangka zong cu a lut lengmang ko, luhnak tampi a um. Mah caah tangka kan kawl pah in kan fa kan nau hna hi fimthiamnak lei ah kal ve ulaw nan nu le nan pa le nih kan hngalh lomi le kan theih lomi le kan ruah khawh lomi khi atu chan kan fale cu internet nan thiam dih ko caah atu hoi hna cu Zei le zeidik a chuak i fawi tuk in fim duh ahcun fim cawn khawh a si. Fimnak lei zong nih mipi ah kan chiahpiak pah ve ulaw ti khi ka duh ngaite. Mah khan kannih Hakha Thantlang cu kan khua kan ram si lo i mi khua le mi ram i va thih cu kan duh lo an ti i Laira kha an rak tho. Mah nih a langhtermi cu sifak santlai lo te an rat si ko zongah Mirang bawi thil thuam le umtu le an hmuh ko zongah midang nun cawn kha zeihmanh ah an rel lo i kan hawi kan minung hawi hi zeidah an lawh ti zong kha an rak tuaktan lo i kan ram kan an dawt le an tlaihchan tuk ruangah khan ramdang i va ṭhancho lai ding kha ruah loin ram chung i thih ngat bakin umtu kha an rak i thim deuh ti kha a lang. I aa fahsakmi zong nan um men lai. Nihin kan bia hi cu thinhungmi zong nan um pah te lai. A ngaingai taktak lo ahcun ram kan daw ee kan ti i mi ramdang i kan kalmi hi mipeem dawk kan si ko cu. Kan pu kan pa chan ahcun mipeem eh ti cu an rak nautat hna i hika hin an kan nautat deuh ah le kan duh lo kan ning nih a va hngal ngai e. Mizeimaw cu aa zuam ngaimi kan fale nan tampi i mizeimi cu a vaivuan kan tampi. Mipem si zong hi fahsak awk a si lo. Kanmah nak i fim deuhmi hna mifim hna an khuatuak le an thilti le an fimnak kha lak le chuh i hrawm ve i zuam hna usih cucu kan i hrawm khawh nakhnga ding le kan lak khawh ve nakhnga ding ahcun hawikom zong kan thiam a hau mi tang zongah i dor a hau mi zumhmi zumh awk tlakmi minung kan si zong kha a hau mi nun Cawn i ṭhatnak lei cawn lo i chiatnak lei cawn cu vunchuk a si, lo-a-tlau zong a si ti kha mahka hin vuntenhtak ka duh. Mah khan Hakha ah Lairal cu a vung tho i Lairal a thawh tikah hin an tem ngaite. Lairal a thawh tikah an tem ngaite. Mah cun kannih Laimi cu ka chim cang bang, khoika i chawlehhawlnak kan hngal lo. Lo kan thlawhmi kumkhat vui kha kumkhat te ah kan ei. Inn le lo kan renh tikah a kum le a khua in kan i ring. Mah khakha ralthawh ti tikah hin kuan le zen an i den ciami a dih ahcun iar a si ko. Zeiruang ah dah ral hi an rak sung kan ti tikah kan Laimi hi ralhranh, ralpak hranh cu an thiam ngaite, sapel cu an thiam ngai ko nain bupi in ral an tuk bal lo tikah bupi raltuk an rak thiam lo. Ca chung ahcun an ṭial lo natein pa ngakchiat lio ah Keimah ka pu i a pa hi Mirang a rak dotu, a rak hruaitu cu a rak si i ka pu nih tuanbia cu a ka chimh pah tawn i ziah ka pu mah tluk hi an ralṭhat ko ahcun Mirang cu mi tlawmte an si, annih Lai min tampi ṭung an tei hna lo ka rak ti tikah an hrut tuk an cu. Mirang nih kha kan kap ti hlah law tiah an ti hna zongah an thei lo an kut an thliar i an kut he hna tan lakin an ka i an kuan an zen a dih cun an kiar mah khan mirang cu an fim tikah aw laimi hi an kan kah an kan kah lai i an kuan an zen a dih cun an kiar te ko lai an ti an hun kah hna an nam hna tikah barek chungah an i thup Mah tikah cun an kuan an zen a dih cun anmah kir in an kir ṭhan ee tiah a rak ka ti. I ka ruah lengmang tikah hin ka ngakchiat lio ah ka tuaktan ko lo nain ka upat hnu ahcun aa a si hrim lai. Zeicah ka ti ahcun Hakha palek len laknak ding ah platoon pakhat lawng an um i mah cucu kahnak ding ahcun Lai ralkap cu Zokhua hrawng, Sakta hrawng an rak i thawh dih. Ke khuakiang kap an chuak i minung thong khat le zahnih hrawng an si lai ti si. minung thongkhat le zahnih nih palet palen minung sawmli umnak an lak khawh lomi kha ruah tikah bupi raltuk an thiam lo caah a si. Minung hi a tlawm a tam zong cu a biapi, hriamnam ṭhat zong a biapi. Cu ve bantukin raltuk tactic zong nih experience hmuhtonmi ngeih zong hi a biapi hi ta ti kha a ka fianter. Kan ralralkap hna sawm thum le kum sawm thum leng nan si cang i zeitluk in dah experience nan ngei ti kha nanmah te khan i tuak ko hmanh u. Mah hnu ah vun chim ka duh thanmi cu Khuangli pawl Simhraip an ti. Hakha ah mah te cun al Laral an i tlue an ti an theih cang ka te khan. Ziah kan um lo so kan zuan mah mah lo kan bawm mah lai lo maw tiah an ti i bok an i timh ah hin Mirang nih an rak theih hna caah lampi in an rak bawh hna i ambush an tuah hna i an hriamnam an chuh dih hna hnu ah anmah cu an tlaih hna i Falam bualrawn khi an cawhter hna ee tiah record a um. Mah ah khan ka chim duhmi cu zeitluk in dah mihrut kan thi ko hna nain mi kut tang um an duh lo hi anmah le anmah an thei lai le thei lai lo cu an tuak lo chiah kan i zuam awk pei si cu kan i bawmh awk pei si cu timi khuangli tuang nih lungput an ngeihmi hi upat tuk awk an si lo maw ka ti kanmah le kanmah i sik tlak cu chim hlau cu lio i riah chawvai hlam zeitluk in ral tuknak ah a har lai vaireu dakaw an pom i an i put i an pawṭam tuk ah pei khat te khi an i bar i dakaw mah tu chan ral an rak tuk an rak tuk ning te kha upa nih an ka chim tikah a har ngai nihin i keden an ngei lo cu Cu lio ah lam le sulum lo cu thing le sau nih an tak a tio na le cu angki nih huk lo cu biar lawnglawng an i kaih cu mah bu i khuasik lak le ramtang i fikfa le thomo lak le um le kheng zong an ngei lo cu um a ngei ni tlak um dawk rak si ko cu Mah lio chan i Lairam an rak dawt ning le an phunzai lo ning kha ruah ahcun kan pu kan pa hna mihrut kan timi nakah upat tuk awk a simi dakaw an rak si cu. Cucacun U le nau hna, ni hna hin fale hna ral kan thawh ve tikah hin ziahmah cu a dih ciami cu na kan chimh lai ah zei he santlai lai ah nan kan ti lai. Ka chim duhmi cu an hriam, an nam le kha si loin an lungput kha uk kan Lairam caah pakhat le pakhat miphun an i dawt ning te kha bochannak thinlung an ngeih duhmi te kha langhter ka duh caah cucu a hun chimmi a si. Mah kan kan vun uk deuh ah kan vun kal than lai. Thongkhat le zakua le sawmthum le kum sarih April thla nikhat ni ah Kawlram cu India in nan chuak cang lai, nanmah tein tiah Kawlram kha amah tein an thenhter ve. Mah tikah palek BMP timi kha BFF ah an thlen. Mah cu

an i komhmi vawleipi ral thawh an i tim. Vawleipi ral thawh an i tim tikah cu lio ahcun Mirang zong cu pawi an sawm ve. Tikah vawleipi ral cu a hung chuak ciammam i kha lio ah khan vun chimh ta ka duhmi cu zeitin dah si ka ti si ahcun zapan kan nih Laimi cu Mirang kuttang ah Mirang ralkap an ṭuan. An ṭuan i zapan nih An vun i tuk, an vun i kah tikah khan Laimi kha mihrut ramlak mi an si ko nain ralkah an thiam ngaingai. An ralṭhat ning an hmuh hna tikah aa kan nih Laimi kan in kap hna lo dah kaw kannih kan kahmi hna cu kawrkhap le kan kah ko hna cu tiah vanlawng in propaganda thawngthanhnak an tuah i Kachin ram hi Mitsila i Lai Lady ralkap an rak tlaihmi hna zong kha an rak thlah hna. An rak thlah hna tikah mah cucu Laimi cu ca zong cu kan thiam rih lo kor kha holh in kor kha caan an thlak cu. Maka i zumh zong an rak um ve. A hnuah kan van chim te lai. Zapan sin i aa fonmi pawl zong an rak um ning cang kha. Kha tikah khan kannih Lai ralkap cu an hriam le an namtlaih a ṭhat tuk tikah Mirang nih khan a mah hihi tam deuh i kan lak hna pei a ṭhat lai hi an ti i mah ka khan Levi ralkap lak kha an hun i thawk. Levi timi a sullam cu cu lio i kan lai holh i an chim ning cun khua ralveng ti an si. Khua ralveng pawl cu Punni ah an ṭhen hna i Hriamtlai khua ralveng le Hriamtlailo khua ralveng tiah an um. Hriamtlailo khua ralveng cu Lairam chung lawng ah miṭhalo le chimh ngai lo le kilvennak le ram humhimnak ah an hman hna i hriamtlai Levi ralkap vialte cu A herh a si ahcun nelrawn ah Japan ral vun tuk ding le nelrawn ah raltuk ah a kal kho ding in tiah unnih ah an ṭhen hna. Cu tikah hriam an tlaihtermi hna kha Mirang ralbawipa nih a chim ning ahcun Laimi cu ukhuai Hakha cu a hlei ukhuai an har tuk. Zalang tuk in a rak nungmi an si i discipline an ngei lo a ti. Asinatein raltuk an thiam i raltuk he an ṭi lo. Meithal kah hi an thiam cia dih cang i training zong tampi pek an hau lo. Thlahnih le cheu ral training kan pek hna ahcun ral tuknak ahhin kalpi hi ka ngamh tuk na a ti. Rawl loin saupi an um kho. Caan saupi lam an kal kho. Cun cozah nih kan pekmi hna meithal hi hmaan laknak khi an hmang duh lo a ti. Hmaan laknak kha an hman duh lo tikah Hi chan sel ahcun an khengthang lo natein pezakua namhla ti minung le saram a ummi cu a ngat bak an ngan lo a ti. Cun raltuk an thiam tuk e a ti. Raltuk tikah i thuh phet anmah tein tlak i thuh le anmah tein thinghnah zeitindah kan tuah lai rang in kan theih lai lo ti an thiam ngaingai ee tiah i i zapan nih khan mirang kha mirang kha an vun tuknak tikah Hakha in Thlantlang an zan mah lio ah hin Hakha pa Fehter timi pa kong hi vun chim tak ka duh. Zeicah kan ti si ahcun fehto cu a rakap minung palei nih kha a ṭhithroi hna i mah lio ah India ralkap za le sawm nga Japan nih an hmanmi hna he nih an dawi hna i mah hna cu kah pah hnulei tawn pah in an kal i Thlantlang ah khenh an rak chiah. Thlantlang i an khenh chungah an kuan an zen a dih. An kuan zen a ummi vialte kha a laktak ṭhan hna, an kir riahmah hna cu an va kah ṭhan hna. An kah ṭhan hna tikah minung palei ni cungah cun hlehto le hawi le pahnih an thi. an thi i India ralkap cu an dihlak tein Japan pawl he cun hnulei ah an i khiah ṭhan. An fong ngam ti lo. Cu tikah miruak an va zoh hna tikah hleto cu hmun kip ah puan nih a khen. A pawng hrawng ah zemthong puah lomi pakhat hmanh a taang ti lo. A thih ahkhan a meithal zong aa tlaih ko rih ti si i Mirang ralbawi hmanh nih upatnak an pek. Ka chim duhmi cu kanmah kan ngakchiat lio tiang ahhin Laimi hi kan min a ṭha ko. Mi nih an kan upat ko mi zumh kan si. Zei ruangah mah kha kan pu kan pa hna nih an rak tuah sernak thil ṭha pakhat pahnih tete ka dok kaw Mi lakah langlak tein an ṭhatnak kha, an ralṭhatnak, an felnak, an ṭhawnnak kha mi upat awktlak in an rak chuah khawh caah a si. Asiah, nihin ah hin Laimi kan thangchuahnak hnga ti nakin Cehto kan pu kan pa bantuk in pa raltha le pa duh lo le Laimi thang a chuah ngammi hi pa zeizat dah kan um hnga ti kha chim ka duh. Mi tampi nih vawlei cung i minthangnak ca chung i an ṭialmi hna khi an chim lengmang. Kei cu kan Laimi lakah hin zohchunh awk tlak le a ralṭha le hi tampi an um ko dah kaw ti hi chim ka duh i kanmah le kanmah kan pu kan pa hna tuanbia kan ruah tikah kanmah zong hi kan i cawisal a si lai. Cucaah kan pu kan pa hna an rak hruh an rak ngatnak le caan thiam lonak kha phundang in chia u silaw nawl cawn awk a ṭhami an kan rauhtlakmi tete hi ṭha lo tein i tlaihhna in an hung zul hna u silaw ti hi ka duh ngaite. Thongkhat le zakua le sawmli le kum thum lio ah hin Vuaibula ah ralkap cu khua hngak ah Lai ralkap cu Mirang nih an chiah hna. Mah an chiahmi hna kha Japan myoha pakhat nih an hun nam hna. An nam hna tikah Hei huat hmanh u, mi tuam tein si. Japan ralkap catluk i a ṭhawngmi cu an hawi le va bawmh dingah Hakha ralkap kha Platoon, Platoon pakhat cu sawmli hrawng an si. An i thawh i an va chanh hna. Sizin ralkap an si khawh chungin an zuan hnawh hna. an zuanhnawh hna i zapan cu an kherh hna cu lungnge te i minung mahte nih khan an kherh ko hna asinain zapan cu nu le an i kherh ngaingai maw kan ti ahcun kherh hlah zeitindah an um kan ti ahcun runtoka lei in an hmuh zuang ṭhan i ralnawl lei khin an hung kai ṭhan an hung kai ṭhan i mah a cu ahcun Sizin ralkap le Kawl ralkap le Hakha ralkap an um. Levi cu an um i an hun ngam hna tikah Kawl pawl nih khan rak bawmh loin nu le ah phet an chem ta hna i ruah lo piin Sizin le Hakha lawng nih an derh hna lo caah a zuh caah an karlak i a zuh caah a nun i thawn i mengli tiang a nun i thawn. Cu tikah cun cuka hmun cun Kualngo le an nih ralkap nih an hun zuanhnawh ṭhan hna caah zapan cu an kham khawh ko hna nain cunglei in Falam kha rak chuahtak cang u tiah an ti hna caah lungṭhalo ngaiin nu leiah lungpi leiah an zaam i Hakha lei an kal. Falam i an ra san le a tangmi vialte cu Falam khua cu Ralkap an hngak ka ngai an duah dih hnu ah ngaihchia bu tein an zaam. Khah kum sawm li in ral cu a va thawk si ko. Sawm li le kum khat hrawng khan Levi ralkap cu an tla i cu tikah cun kum sawm li le kum hnih ah hin Mah hlan vialte cu workland operator hi Mirang lawngte an si. Mah Mirang lawngte an simi cu an um chungah Hakha in cu lio ahcun sarjan a rak simi Captain Sui Mang Ling le mah ahcun captain si rih lo sarjan a si i amah le Tidim in panih Kalakata ah Wangnet operator training kai ding ahcun an rak kuat hna. Cuka ah ṭha tein an cawng i anmah nih khan Mirang hmun cu an hun rolh khawh hna. I a chim duhmi cu zei a si ti ahcun atu nangmah le keimah bantukin Mirang holh zong hi an rak cuang theng lai lo cu. Falam ah Laica tang li tang sarih tiang an rak cuang lai, an va cuan bik ah tang sarih an phan hnga maw? Mah khakha fangfang kha a simi nih Kawl zong an um rih lo, Mirang zong an um hlan i Raltlang ah holh cawnpah chomte i warnet operator tuan kha hlawhtling tein an thiam komi ka hmuh tikah hin ziah Laimi hi kan thluak zong a chak tuk ko ṭung. nehsawh awk kan si ṭung lo. Kanmah nih kan i timh le timh lo pei si ko hi, cawnpiaktu ṭha kan ngeih le ngeih lo pei si ko hi, cawnpiaktu ṭha tang i kan um ahcun hawi a lo tuk hnga ding pei kan si ko hi, ti hi ka lung ah a chuak i ka tha a ka thawhter ngai. Kan ram khi kanmah miphun kan i sersiamnak taktak ahcun mah ka hin fimnak cawng a si lo. Kan ram khin mi teinak a si. Kan ram khin kawi kan lo hrimhrim lai. Kan ram kan sersiam ahcun awi kan lo hrimhrim ko lai timi kha mahka zawn ah hin chim ka duh cucun lai ralkap cu ka chim cang bantuk khan anmah lei tlang ding cun mi cu an rak sawm an sawm i Atu ahhin kan sawm khawhmi hna zong cu an rak um ve cuh. Hakha ahhin Zapasi nih a rak ṭangmi cu Pu Khar Khawm a rak um. Cun Thantlang in Pu Mah Ṭhio hi Zapan sinah a rak ṭang. Cun Falam in Thang Tin Lian Fapa Thang Tin Lian hi a rak si. Bualngo in Van Hmung, Tlai Sun Bawi, Pu Con Bik fapa Pu Van Hmung cu Zapan nih commissioner ah atu hol cun mangti kan ti lai cu a bawmtu ah an chiah i a fapa Sialuai cu pawmtu ah an rak chia tiah kan theih. Sinain Laimi hi a poinak cu mah ka chim tikah khan mi thinhunternak ding kha si lo i kan sining te hi Laimi hi zeicah kan tuanbia kan chim duh lo. Mah kha an mah kha an mawh maw ti ahcun mawh hlah. Zeicaah Mirang bawi kuttang i an um tikah cun fawite cun an um lai lo cu ral lio si tikah khan cu tikah cun mah i commissioner tengah vun mu cu fawi lo cu cun nanmah kan in tu hna lo Gorkha da ko tuk ko hna cu an ti Falam Mithi hna i transfer an tuahmi hna pawl zong cu Japan nih an tlaih hna i zeihmanh ti lo te an thlah hna i Falam an phak ṭhan tikah cun aa zumh lo awk zong cu an rak ṭha ve lo. Mah caah kan ruah awk cu lungput a ṭha lomi kuttang i kan um ahcun Zapan nih a hnu ah zeitin in dah Laimi cungah rian an ṭuan ti cu keimah chim hau loin an in chimh cio ko hna lai. Cu tikah cun duh lo bak i a caal zong cu an rak um ve i mah ahhin chim ka duhmi cu Hakha ah ṭhakung hi Zapan nih an thah. Cun kan pu Mawng Makhi a mitteling in an thlai i a thi dengmang cang i kan pu Kio Mang nih zareu thawl hnih in zapan bawi cu va nawl i kan pu Mawnak cu a luat ṭhan. Chim ka duhmi cu ral kuttang i kan um ahcun minung kan nunnak hi zareu thawl hnih hoi nan hlen khawh a si ko cu. Cucaah kanmah le kanmah hi i daw hna usih, i bawm hna usih, ral i ser hna hlah usih. Khattelei mipa kha khattelei i ralchin in a phakter ahcun zeitluk in dah a har lai. Tuanbia cu a lo kho lai lo. A u a nau a ngei ve lai. A fawi lo. Kha, ma cu Hakha kong siseh, Falam kong ahhin pakhat chim kan... Falam kong hi ka vun chim ta lai maw? Dan ko atu cia cun mu, atu Falam kong hi ka vun chim ta lai maw? Falam ahhin Mirang bawi Bo nih a simi pa Thattun timi pa hi Japan uklak a duh lo caah urat hmanh u. Mah lio khan Falam Japan sin i a ṭangmi in kong kaan chimh cang hna kha. A tlaih i thingkung cungah an hlen i a mit pahnih an khoih, bianatnam in an sawh. Ni thum hnu ah thi. A min cu Thatdun a si.